נישט ספיקות אויף די אמונה, זאגט מענטש איך האב אמונה, ספיקות אין אמונה אין זיך. ס'איז נישט גענוג צו האבן אמונה אינעם אייבערשטן, ווייסטו פון דעם? דער רבי נסים איז אמאל געשטאנען ביים רבין, און דער רבי האט געליינט זיינע מחשבות ווי צעבראכן ער איז, זאגט אים דער רבי דו האסט נישט קיין אמונה. דער רבי נסים האט זיך געוואונדערט, איך האב נישט קיין אמונה? ווער האט נישט קיין אמונה? האט זיך דער רבי אנגערופן ווי ער ליינט אים אפ די מחשבות, אז דו האסט אמונה אינעם אייבערשטן, האסט אבער נישט קיין אמונה אין דיך. אז די אמונה אין זיך, אז דער אייבערשטער דארף מיך, און דער אייבער, איך בין אויך חשוב ביים אייבערשטן, און מיינע מצוות זענען חשוב ביים אייבערשטן. אז דו ווילסט האבן אמונה, יא, איך האב אמונה, דער אייבערשטער, דער אייבערשטער, איך האב אמונה אין דער אייבערשטער, איך האב אמונה אין צדיקים, אבער איך בין זייער ווייט, און פון מיר וועט גארנישט זיין, און איך בין גארנישט ווערד, און איך בין א פארלוירענער, און איך בין א פארפאלענער, און איך קען שוין נישט תשובה טון, און איך העל שוין נישט האבן קיין תיקון, און איך העל נישט אויפשטיין תחיית המתים, איך ווייס נישט וואס נאך דו טראכסט אויף זיך. האלטסט דו ביסט די ערגסטע מענטש? איך בין די ערגסטע מענטש אין די וועלט? נו, האסטו נישט קיין אמונה אין דיך? מען גלייבט אינעם אייבערשטן, מען האט אמונה אינעם אייבערשטן, מען האט אמונה אין צדיקים, און אויך אין זיך. ווייס, די אייבערשטער דארף מיך, די אייבערשטער ווארט אויף מיינע מצוות, די אייבערשטער ווארט אויף מיינע תפילות, די אייבערשטער ווארט אויף, איך בין חשוב ביים אייבערשטן, איך בין באליבט ביים אייבערשטן, איך בין א בן יחיד ביים אייבערשטן. די גאנצע זאך, די גאנצע מלחמת היצר. ער ברענגט אריין מחשבות אז פארפאלן דערנאך און איך דארף איך דארף מיך קריגן מיט דעם יעדן טאג נאכאמאל פון דאס ניי, איך בין נישט פארפאלן, איך בין נישט דערנאך, איך גיי גיין אין מקווה, איך גיי גיין אין שול, איך גיי אנטון תפילין און דער אייבערשטער האט מיך ליב. און מיינע מצוות זענען חשוב ביים אייבערשטן, אבער אלעס קען מען נאר זוכה זיין אז מען נעמט ארויס אלע ספיקות און מען ווייסט דער אייבערשטער איז דא און דער אייבערשטער האט מיך ליב, און ס'איז נישט אמת וואס די יצר הרע זאגט מיך אז דער אייבערשטער דארף מיך נישט, און ס'איז נישט דא קיין יש האט דער רבי געשריגן, געוואלד, זייט אייך נישט מייאש האט דער רבי געשריגן, קיין יש איז נישט פארהאנען. אפילו ס'זעהט אויס ווי איך קען נישט, איך גיי בעטן נאכאמאל דעם אייבערשטן. און די זעלבע זאך מיט א שידוך, און די זעלבע זאך מיט זיין א ערליכע איד, און די זעלבע זאך מיט ארויסגיין פון חובות. געענדיגט מיט ספיקות, איך הער מיט אהין, דער רבי זאגט אפילו די אלע ערליכע אידן וואס זיי הייבן אן צו טראכטן, איך האב יא יוצא געווען, איך האב נישט יוצא געווען, איך דארף מאכן אזוי, איך דארף מאכן אזוי, דאס איז אלעס נאר א בלבול הדעת, האט גארנישט צו טון מיט אידישקייט.